e piny kayole to kapok wacho wach moro amora jona mag bura wadhi kulo wiwa piny mondo wami nyasach polo kod piny duong' jehova mar polo gi piny ber manade chunya odendi jakondo mula erokamano kuom loso thuoloni mondo yal wecheni ka kinde pod nitie duong' gi pak odogne jatend lweny kuom ingeso amen jera mag wuora e chako higa ma wadhi chako higa ma wadhi donjo e higa manyien Jehova chika mondo awuo kuom Goliath. Ng'ama rang'ongo manochung' e nyim jo-Israel. Ng'ama rang'ongo manochung' e nyim Daudi ma wuod Jesse. Goliath ma nyaka ne iga ni chakre otamore wuok e nyim ng'ato. E mbele ng'ato kama ochung'ieno odagi ni ok owuogie. Kendo Goliathno samoro osekelo tuo misetero pesa e osiptal otamore ok dhi. kawuono ma wuoyo kodi ni samoro yawo iga samoro wuoyo kod ng'ato ma koliath mar tuo okete pien samoro wuoyo kod ng'ato ma goliath mar koko otamore ni ok wuog e ode samoro wuoyo kod ng'ato mar goliath mar koso tich otamore ok wuog e ode samoro wuoyo kod ng'ato ma goliath mar dhier otamore wuok e dalagi samoro wuoyo kod ng'ato mago liath mar chan mar chong mar midhiero mar koso tamore wuok e dalagi okinyi jawa chika ni nitie geno wan kod yesu jadwok geno kama geno rume ng'at ma nolimo dala gi lasaro ka ywak kod nduru kod muodo lak ni e dala to sama maneja nolimo dala gik moko te nolokore en ema wakele gokinyi ka wadwa loko mwaka we asom gimondikie mumbo jehova shalom jehova nisi jehova yawe adonai elgibo nyasaye mapokolo asomo muma maler samuel mokwongo apar gariyo prang'wen gabich mumba kona niya daudi nodwoko ja-filistia niya ibiro na gi ligangla gi tong' gi tong' abaja kod tong' dindo mago gik ma goliath birogo obiro kod gik moko adek moriwo dichiel samoro en koso tich obiro godo eka tuo bende chako donje Eka koko bende nie ot kawuono wasiemo niya, ka wadwa kalo nam makwar ma wadonje e higa machielo, we mondo wating' Yesu ja Nazareth, ng'at ma noritowa chakre Januar nyaka kawuono. En kachier mar choke ja Galili. Ng'ama nade maneno ka Goliath osebedo kotamore? Ochung' e mbele ng'ato othiano. Osungore Goliath nos- nosungore ne Daudi maka Jesse. okone Daudi oneno ka Daudi gi matin kawuono ne samoro tuo oseneni ka gi matin dier koda chaye osedonjo e dier dala ka odi ng'ama oluoro onge kawuono wacho ni nitie jawa shalom adonai ebeneza ng'at manyalo dwoko geno kama geno onge chunga chunga kijachir kawuono wach ni jawa ibiro dwoko na geno kata ka yawo mwaka idwa duokona geno kata ka dwa yawo mwaka tuo biro dong' toka ok anamwomogo kawuono nyusa wacho ne jo-israel chung'uru achung'a motegno nitie jehova ma jaked ne joge nitie jehova ma jaduok geno kama geno rume ber ni farao ne biro kod tonge ber ni mbele gi nam makwar ne nitie ber ni bath gi gode bende ne nitie nyaka bunge bende ni kuma chielo kara jehova nyalo duoko geno sama geno rumo sama ineno koro wayawo mwakani nyasachwa nitie bro kelo sukulu fees tuo machando ng'ato biro rumo dhier kod aseye biro rumo nyaka gik ma onge nyasachwa nigo okelo gima onge par daudi maka jese daudi ng'at mane odhi oyud mana kanie kwath nyaka wuon mare bende samoro wiye ne osewil kode sama ne Janabi Nathan luongo Yawut joka Jesse. Kawuono ne wawacho niya, seche mane Samuel ne luongo Yawut joka Jesse, to Jehova Shalom mumbe kona niya, nyaka wuod Jesse ma wuon noparo Daudi achien. Ng'at miparo achien kawuono nitie jehova manyalo dwoko geno kama geno norume sama koro wadwa tieko mwakane wacha wacha ni jehova ka ni iparo daudi ng'at manogole kwatho to koting'o kede jehova ipara kendo kamwomo mwakane to tuo mane an go dong' chandruok mane an go dong' koso tich dong' ayudo skul fees ne nyithinda kata naonge kod oda mwaka madonje ni ayudo oda e nying yesu ja nazareth ok chak lorna dhot kendo kawuono waturo kifunde mane odhi olornwa godo dhoudi wan kod jehova nisi ma kii nomerwa wan kod jehova ma jaduok gen kama geno noserume duong' odogni Muma kona ni Daudi nodwoko ja-Filistia niya, Ibirona gi ligangla gi tong' abaja kod tong' dindo, to anabironi mana e nying Ruoth Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto ma nyacha jolweny ma jo-Israel mithianonegi. Kata obedo niya, ni chandruok osebedo ka luori, wabiro biro kod Nyasach Israel kawuono, Jehova ma jalok nying ng'ato apoya nono, ng'at mane oloko nying sarai moluongo sarai ni sara min ng'ato o jehova nomiye isaka ka higni oseko niang' jehova biro miyi gimidwaro kata obedo ni ndalo osekadho ma kawuono wane higa ma koro wadwa lore higa higani nitie jehova manyalo dwoko ne ng'ato geno kama geno norume jehova nitie manyalo dwoko ne ng'ato geno kama iwacho ni tuo osebede katekete ng'ato siranda nitie jehova manyalo dwoko ne ng'ato geno kama iwacho ni nyithi ng'ato ok nyal dhi maber makar gi nyithinde masiko duogoga e dala kawacho ni mama ritna nyithindagi nyaka dak moro mane neno ka nayudo cha merwa dagno osekethore aduogo ni gi nyikwayi gi mondo iritna mama ne paro ni biro konye kara wang' ni en moduogo konyo kendo wan kod jehova ma jaduok geno merwa nyaminwa nitie jehova manyalo miyo nyaka pete mirwakono ero nyaka dichuo mondo chak duogo modagi nikech jehova gimoriwo ng'ama biro pogo onge owacho ni nitie jehova ma jaduok geno kawuono wacho ni ibiro yware wi chongi gokinyi ting'o badi kiwacho ni yesu timna ng'wono ka nogolo esta nyathi kich mobedo mikachi ruoth jehova nyalo loso ne dalau nyaka nying' manoruch manokethi ondiki jokolosai ari apar gang'wen ni norucho gima nondiki ma notweyowa gima nade ma nondik chakre januar ja kaka wuon ruodh abiro rucho ondike e sa prariyo gariyo prariyo gabich ni chieng'no musmal ma nogur matek nopudh oko musmal ma nogur chakre januari ja kaka wuon ibiro pudh oko ondike e nauma achiel apar kod adek ni chieng'no ero nyororo ma notwego nochodo oko ibiro chode kawuono ondike e jeremia prang'wen matindo ang'wen ni kawuono agolo nyororo ok e lweti kata ka wadonjo e higa manyien ok nidong gi nyoroche gi kendo kawuono tuo brogo sarute nyimi yesu ja nazareth dhier kaachiel kod asase gi gombo gi gope jehova biro golo oko e nying yesu ja nazareth wang'eye chier mar choke nondike jeremia prariyo gadek prariyo gochiko ni wachna chalo mach kendo chalo nyundo nyundo ne mwakelo kawuono ni gimoro amora mano osebedo ka kedo kod ngimawa jehova biro golo kawuono ondike mathayo apar gabich apar gadek ni gimoro amora ma wuora manie polo ne ok opidhi biro pudh oko kawuono wapudhe kuom remb yesu ja nazareth mondo kawuono ne kwachako higa manyien ting' badi wacho ni jehova ok achak gi tekona jehova we ataya chak kod ng'wononi mondo anda osud mbele nyithinda osom jaoda gima onge go mondo mi oyud kawuono kanisa na nyaka chung' malo kawuono dalawa nyaka yud nying manyien kawuono dongo dog ni were maklo ndike jeremia pradek matinda boro ni kawuono agolo ting' mapek ting'o jok mane nie ng'uti jok manade mosebedo kotweyo ng'ato chakre januari nyaka kawuono igole ng'uti obed ni en jok mane churgo kinde machal nade kata ne en jok mane oket gotieno kata ne en jok mane oket gokinyi kata en jok mane oket e dier iga kata en jok mane oket e chak dwene e nyinge suja nasareth kawuono ne wagolo jok no oko nying Yesu ja Nazareth. Zaburi piero ang'wen matindo ariyo wacho niya, noywaya kogola e chuodho motimo todo. Kawuono Jehova biro ywayi kagoli e chuodho motimo todo, chuodho mar dhier gi sandruok, chuodho mar aseye kod anyiera e nying Yesu ja Nazareth. Wan kod Jehova manyalo luoko ng'ato momi ng'ato nyinge manyien. En ang'o mane otemo godo Lwanda motame loyo? Kawuono ni kelane gima sandino ir Yesu Lwanda wa japuonj ni- nitie ka obiro kelo geno kama geno onge obiro dwoko geno kama geno onge wang'eye nyakwar jese yesu wendo ja nazareth ng'ama kolemo par ng'ato to lokruok nyaka bedi olemo wuyi molewo higa pradek kod aboro kanie dho yawo kawuoyo kwamo kanyo kang'ede ne marieny e dho yawo seche ma noneno yesu meja okew jo audi yesu ratego lime sama ng'ama nyalo lime onge wawacho ni kawuono ni samoro yawo iga osiepe noseringo nyaka joma dikonyi onge wan kod jehova manyalo limo ng'ato yesu manyalo limo ng'ato wachne wacha ni japuonj lim oda e giko igani lim oda ratego lim ngimana lim nyithinda lim chiega lim jaoda lim dalawa nyasaye mare polo Ang'eyo ja Nazareth, Isaya piero ang'wen kod abich wacho ne ruoth winji ruoth koruoth kura osebiro mako badi makora semako badi makora chich mondo ilo wasigu mochung'ie mbeleni o kendo abiro piyo gode mogangre gode manye ogangore ni chak januari nyaka kawuono nitie jehova manyalo golo gode mogangore ibedo gode machalo nade ma ji osebedo kaneno to nyiero mar gima nade obedo koko obedo lweny en Yesu ja Nazareth kawuono ibiro pie gode mogangore ma ng'ato wach ni higa manyien to higa manyien to gimoro amora manye ogangore e ngimana ok amwom go be ok akal go be ok adhi godo mbele odong' chien Misri kuma aye ni e nying Yesu ja Nazareth dong' odog ni wendo chakruok pradek ariyo prariyo gabiriyo Jehova wuoyo kod Jakobo kone ne winji wuod Isaka kochakore kawuono ok chak iluonge jakobo iluonge israel ng'at mogwedhi wang'eyo jehova mano paro josef ma wuod jakobo ka josef nie jela orwakne kunguru lewni mag jela sama jehova nolime jela ma japuonj nogole jela norwake lewni manyien jehova biro mi nying manyien obiro rwaki lewni manyien obiro mi gik manionge go mane onge dalau mane iparo ni ok nyalre e chak higa kawuono wagoyo kod raba stamp mar remb yesu jarombo ka wawacho niya Isaya prabich gang'wen matindo apar kod abiriyo onge gi lweny molosi mondo inyi mano inyi wamwomo ka wadonjo e higa manyien ka wawacho ni wich bar dong' thien nyaka covid-19 dong' chien nyaka koso school fees dong' chien nyaka ich maremo dong' chien nyaka dhier gi sasia dong' chien wamwomo ka wan kod yesu nyarombo chier mar choke jagalili moromo en kende ma wang'eye jatend lweny yesu wato nyalo japuonye nyalo kawuono ni en yesu janasareth onge gima tek malo i ratego onge gima tek malo i japaradiso onge gima tek malo i japuonj jeremia achiel matindo chiko wacho niya asemi teko mar muko gi pudho gi go piny kawuono ni obed gima nade ma noluwowa nyaka januari nyaka sani omiwa teko mar muko gi pudho gi go piny ino ka wan amwom kode ka wadhi kode loka machielo e nyinge suja nazareth kawuono ni omiwa teko mar toye kod nyundo ma en remb Yesu ja Nazareth. Wache e Jeremia piero ariyo gadek matindo piero ariyo gochiko anwoyo ni wachna chalo nyundo, wachna chalo mach, wachna chalo nyundo, majne ma wating'o kawuono. Ang' nowang' chandruoge duto, ang' nowang' dhier duto, ang' nowang' gope duto, ang' nowang' muodo lak, ang' nowang' aseye ang' nowang' tuoche ang' nowang' kibaji kawuono ni ngeso ja Nazareth ok wanadonj Kanan ka wan kod tuoche mag jo Misri ka wan kod dhier mag jo Misri ka wan kod aseye mag jo Misri ka wating'o wawacho niya kawuono ni e nying Yesu ja Nazareth wayudo nying manyien kaka nomi Jakobo nying manyien wayudo nying manyien meru ayudo nying manyien nyithindo mane nie odi ibende ibiro winje ywak nyathi ibende ibiro ne kimi ipo imoyo napkin e, e, e, kuma ji bende moye napkins maggi ibende ibiro ne kidhi nyiewo pampas mag nyithindo e nying yesu ja nazareth wawacho ni duto nyalre kuom ruodhwa ere go gima notemo go Lwanda motame loyo wang'eyo Yesu chier mar choke ja Galili osana mola lweny e musalaba uromo kod wuoyi kolewe piny jogerafi jogerasi e liete mag jomotho owacho kisungu madongo donge liel ka japuonj oromo kode misango tieko ura ogolo ura okawo jochindo tero nyaka imbithe kawuono wacha ni ruodhwa lima lima kama nitiere ni mosiepe ok nyal lima lima yesu lima japuonj lima lima jakondo mula lima lima were maklo lima duong' odogni duong' odogni janasareth duong' odogni were maklo jong'ad bura abich matindo pradek achiel asomo gi mondiki A Ruoth Nyasaye, wasiki duto mondo lal nono kamano, to ji duto moeri mondo orieny kaka wang' chieng' mawuok gi tekone duto. Gima ng'eyo ibiro rieny kaka wang' chieng' e higa mwadonje ni ibiro rieny kaka wang' chieng' e higa mwadhiye ni ibiro rieny kaka wang' chieng' e nying Yesu ja Nazareth biro rieny kaka wang' chieng' mumba kona niya wasiki duto mondo lal nono e nying Yesu ja Nazareth onge gima nosetem godo Lwanda motame loyo Jehova biro kedo ne ng'ato kawuono e kwan piero ariyo gadek matin apar gochiko mumba kona ni Jehova ok en dhano kowacho ni higani obiro gwedhi obiro gwedhi kowacho ni echak higani obiro timo ne ng'wono obiro timo ne ng'wono Jehova ok en dhano kowacho ni e dweni oywe pi wang'i ruodhwa biro ywe pi wang'i Jehova ok en dhano kowacho ni obiro rwaki nanga obiro rwaki nanga jehova ok en dhano kowacho ni obiro ting'i malo e nyim wasigu jehova biro ting'i malo nyasachwa ok en dhano oyien obiro siri kod bade man kod loch jehova ok en dhano o oh, zaburi praboro gachiel matindo auchiel nowacho niya mumba kone niya nogolo nagolo ting' mapek kendo nakawo dheche mag ting' mapek mabolo piny kawuono ni jehova ok en dhano odheche mag dhier ibiro bolo piny odheche mag tuoche ibiro bolo piny odhepe mag gope ibiro bolo piny higa ma koro walwarieni Jehova timo ng'wono ne ng'ato e lela. Jehova ok en dhano, oyie nodheche mag ich maremo ibiro bolo piny, odheche mag aseye kod anyiera ma gik ma onge ema nitie odi nonge gima nitie miyude, odhechego ibiro bolo piny. Jehova ok en dhano, obro mako badi mako rachwich milowa sigu motele mbeleni mano adonai mano elgibo jehova shalom mano yawe jehova shama ruodhwa mapokolo omako badi daudi ma wuod jese enyimo goliath Jehova pod ngima, Nyasachwa nitie. Oreso Daudi ma wuod Jese ka Saulo lawe Jehova pod ngima, obiro resi kawuono e sama olwar e higa manyien. Nyasachwa ngima, biro chung'ni e lweny, biro kedoni kawuono, duong' odogni wendo. iber jagalili iber chier mar choke janazareth yesu e mondo wadendi kawuono ruodhowa iromo jakondo mula iber chier mar choke janazareth ng'ama oseloyi to pok nwaneno o jehova iber manade wuok apar gang'wen apar gadek iber manade chier mar choke wuok apar gang'wen matindo apar kod adek we asom gi mondike mumbi jehova mbacho ni kik uluor musa nodwokogi niya kik uluor chung'uru motegno e sama wayawe higani chung'uru motegno kata obedo ni higani sebedo gi chandruok tuoche oseluori samoro masiche oseluori chung' motegno nitie jehova Yesu wani to jadwok geno kama geno norume. Yesu wani nyalo dwoko geno kama ng'ato koro geno rumone miwacho ni ng'ane waweyo gi Nyasache mane kama Jehova timo ne ng'ato ng'wono wawacho niya kata Goliath nochung' e mbele Daudi. Oganda mang'eny noseluor, moko ne penjore ni Daudi be nigi experience mang' noked godo kod Goliath. Kara Jehova ema kedonwa. Musa wacho ne jokedo niya, onyiso jomaler mano wuok apar gang'wen matindo apar kod adek Musa nodwokogi niya, kik uluor, chung'uru motegno mondo une kaka Ruoth Nyasaye biro resou kawuono, nimar jo-Misri munenogi ok unune kendo chandruoge ma unenogi ok udhi kalogo kendo masiche ma unenogi ok udhi kalogo kendo tuoche ma unenogi ok unukal giga manyien kendo nyaka dhier manyo in ga higa ni ok inichak ine kendo covid-19 manyo ji oluoro ni ok inichak ine kendo kwan kod jehova nisi ma wach ne chalo mach wach ne chalo nyundo ma sechege ok nochak une kendo nyaka koso nyathi minenono ma nyi iluongego ni mama maonge nyathi miluongi godo na poyo machalo apoyo madichuo nyinggo biro rucho du nyasachwa biro rucho norucho gi bondiki manotweyowa mano jokolosai ariyo apar gang'wen kata ni iluongi ni jaduong' makare biro lal wan kod jehova manyalo mako bad ng'ato moywak ogole chuodho motimo todo an kod elgibo nyasachwa to romo ruodhwa to nigi loch ober manade jakondo mula yesu wato nyalo kawuono ne wawacho niya onge gi lweny molosi mondo inyi mano inyi mano muom kod higa wawacho niya kawuono ni tuo mar kahera biro go sarut tuo mar wich bar biro go sarut kawuono dhier gi sasia go ka sarut e nying yesu ja nazareth bi abiya kiting'o bede ni malo iwacho ni jehova kawuono wara jaricho jehova kawuono par oda par nyithinda jehova kawuono parie tija par ohanda jehova kawuono chung'ie gi dalawa onge gi lweny molosi mondo in dalawa mano in mondo in nyithinda mano in mondo in chiega mano in mondo in chwora mano in mondo keth ohanda mano kethi onge gir lweny e nying Yesu ja Nazareth wadagi ni onge gir lweny duong' odog ni wendo Iber yaye Jagalili, we mondo wadendi chier mar choke. Jana kare panda Nazareth pari jogi mokwamo, pari jogi molewo yaye Nyasaye mapok olo. Chung' gi jogi chier mar choke ja Nazareth. Umuga timnegi ng'wono jagedo mar jogedo. Iber manade were maklo, chunya odendi thuon mar Pasaka. Anwoyo Musa wacho niya, nodwokogi ni kik uluor. chung'uru motegno mondo une kaka ruoth nyasaye biro resou kawuono nimar jomusiri munenogi ok unune kendo mano jehova mar loyo kawuono ne en yesu janazareth wasiku munenogi ok unuchak une kendo dhier ma unenogi jehova biro tieko wang'eyo jehova shalom ruoth wa yesu jaloyo mane olimo dala gi Lazaro oyudo ka Lazaro osetow e bwo liel kara gik motop mang'ue mage ma Yesu chiero ohelni mane wacho ni ok nochung' mage ma Yesu chiero nyaka nyiri mane wacho ni ok noyud nyithindo nyiri mane wacho ni ok noyud keregi mage ma Yesu chungo dakgi ah, kawuono ni nyaka nyithindo mane wacho ni magi ok nosom magi ma jawa ting'o malo duong' odog ni wendo ber manade ja galili chunyo dendi adonai iber ya nyasachwa barie jogi molewo jadolo chung' kod jogi were maklo chung'e gi jogi ruodh polo ng'at manopayo sarai mama ma ike noseniang' jawa ka oiye malos maketie nyathi kara pok odeko mondo jawa timne ng'ato ng'wono ka sarai noting'o isaka e tiende merwa pok odeko mondo jawa otimne ng'wono ka ana noting'o nyathi e tiende merwa pok odeko mondo jawa otimne ng'wono Kadala Ibrahim nowinje ywak nyathi ka ndalo Ibrahim oseniang' jaduong' pok odeko mondo Jehova opar dalani, pok odeko mondo nyithindi oyud tich, pok odeko mondo nying dalani Jehova loki. Wang'eyo onyalo loko par nying par ng'ato. Wang'eyo Jehova nisi Adonai Ebeneza, ng'at moparo Esta nyathi kich, nyathi kich ma imiyo chiemo kanie kona kucho ka ji neno TV to kone kama ji obed. Mane ng'ama Jehova nodhi ogole kona. moketo mobedo mikachi ruoth ang'o matek kuom lwandawani kawuono ni kwaya oigani wawacho ni ang'o matek kuom ruodhowani donge ng'ato nyalo wacho ni jehova gima tek kuomi onge itimona kaka nitimo ne esta timona kaka nitimo ne ibrahim itimona kaka nitimo ne sarai timona kaka nitimo ne ana mikuodowi nyaka wasigu miumo nyaka leke jonyiero mano nyasaye mapok olo Paro Daniel kanie bur sibuoche. Mano Jehova manyalo limo ng'ato. Sama Ruoth Darius nomondo, nong'eyo ni samoro okang' noyud Daniel. Nitie joma oseparo ni higani ne ok inyal chopo kawuono. Konegi kiratego kiwacho niya, amwomo higani nyaka higa manyien amwomo achung' kuom remb yesu janasareth yesu manyalo gik moko duto kuom rembe kaka wachung'ie tiluongowa ni joloch kuom rembe kaka wachung'e iluongowa ni joloch kuom rembe kaka wachung'e pod iluongowa ni joloch ere gima tamo lwanda wa ere gima tamo yesu ratego oromo chier mar choke ja galili to oromo paro nyako ma iye osechwer higa apar kod ariyo ka fireji mag iye jochiende noyawo modho pile kod pile sama noromo gi yesu muga sama nomako riak lawe fireji mag ne chwer nogo saruto piyo e nyim yesu meja wang'eye e jakondo mula mumba kona niya ajuoke ma gweng'gi mopogore opogore nosechamo gik man dalagi samoro dhok nosedhi samoro rombe noserumo nyaka diek nodhi nyaka gwen nodhi sama noromo gi yesu okew jaudi ratego iluonge ni dwoko kuom gamo yie ma iluongo ni yesu dwoko sama noromo kode omuga nomako fireji duto te mane fireji noling ang'o midwa temogo yesu e chako higani ang'o midwa temogo yesu e chako higani ang'o midwa temogo yesu e chako higani idwa teme gi ich makecho idwa teme kod ohala motamore idwa teme kod wich bar ang'o midwa temogo yesu idwa teme kod kanisani ma ok dhi maber ang'o midwa temogo yesu kawuono ni rategoni oikore mar timo ondik niya biuru joma ogangre gi misike mapek abiro miyo uyueyo yesu wa nigi yueyo wadhi kodi e lamo wadhi kodi e lamo wadhi kodi e lamo iber ja nazareth bare jaduong' mowinji ni parie miwa mowinji ni bare nyathi sikul mowinji ni parie nyako mowinji ni pare kijana mowinje ni sir jogi ratego ng'wono ni mondo par jogi ratego mana kumeny ngeso amen jara magwora jodalo mageno an mawuoyo kod nyinga pasta goro ongaro isaya awuok e kanisa mar bati ministries roen ler e piny kayole namba na madang' iyudago en 0733 79 49